It-tim tagħna tkellem ma' Erika Borg Medati, li flimkien ma' Charmaine Bonello u David Muscat ħadmet fuq għodda tal-kitba għall-użu fl-iskejjel.
L-għodda tal-kitba huwa fuljett li fih erba' paġni, dan jinfetaħ u jintuża mit-tfal waqt il-lezzjoni tal-kitba kreattiva. Fil-fatt huma jpoġġuh quddiemhom u waqt il-kitba kreattiva jistgħu jirreferu għalih. Fih bosta strateġiji marbuta mal-kitba li huma jkunu jistgħu jużaw waqt li jkunu qegħdin jiktbu l-istejjer tagħhom. Kellna ħafna mistoqsijiet minn għalliema li xtaqu jkollhom għodda li t-tfal ikunu jistgħu jużawha waqt il-lezzjonijiet. Allura ħloqna dan il-fuljett li oriġinarjament rajnieh minn fuq l-internet. li jissejjaħ bl-Ingliż bħala mini office u hemmhekk adattajnieh għall-kuntest Malti biex l-għalliema Maltin ikunu jistgħu jużawh mat-tfal tar-raba', l-ħames u s-sitt sena. Sejjaħnielu b'dan il-mod jien u l-kollega tiegħi Charmaine Bonello minħabba l-fatt li nħarsu lejn il-kitba u lejn ix-xogħol ta' tfal bħalha li għandhom bżonn bagalja. Allura din il-bagalja iddiżinjajniha apposta biex it-tfal l-għodda kollha li jkollhom bżonnha jitfgħuha fiha U metaforikament dan il-fuljett nħarsu lejh bħala bagalja li huma qegħdin jimlew dak kollu li se jkollhom bżonn waqt il-lezzjoni tal-kitba kreattiva. Dan il-ktejjeb huwa mmirat għal tfal li jkollhom bżonn l-għajnuna waqt il-kitba. Fil-fatt hemm listi ta' kliem li huma jistgħu jużawhom bħal pereżempju jirreferu għalihom kif insejħulhom il-kuluri bil-Malti. U għandna wkoll it-tpinġijiet fihom ta' dawn il-kuluri. Minbarra hekk, għandna listi ta' kliem bħal li huwa diffiċli, bħal ieħor, fejn għandek il-ie, hieni, fejn għandek l-akka. U minbarra hekk imbagħad għandna kliem oħrajn bħal kienet, tiegħi, tiegħu, li t-tfal isibu diffiċli. U minbarra dawk għandna wkoll xi referenzi għad-deċiżjonijiet li saru fl-2008. Bħal kliem bħal filgħodu, wara nofsinhar, nofsinhar, li qabel ma konniex niktbuhom magħquda, u llum sirna niktbuhom bħala kelma waħda. Allura t-tfal ikunu jistgħu jirreferu għalihom. Minbarra hekk insibu wkoll l-alfabett fih, allura jekk għandhom bżonn iħarsu lejn is-sekwenza anke tad-dizzjunarju, huma jkunu jistgħu jirreferu għal kif inhuma qegħdin l-ittri bil-Malti. Għandna wkoll parti fejn iħarsu lejn l-istaġuni, allura qed jirreferu għall-istaġuni, ix-xhur ukoll kif għandhom jinkitbu, dan dejjem bil-Malti ovvjament. U minbarra hekk imbagħad għandna parti fejn qegħdin inxebbħu l-kitba mal-maftira Maltija. Insejħulhom il-kwalitajiet tal-kitba. Dawn huma l-ideat, l-organizzazzjoni, il-vuċi tal-kitba, ir-raba' waħda hija l-GOP, il-grammatika, ortografija, punteġġatura, il-ħames waħda hija l-firxa tas-sentenzi u l-aħħar waħda hija l-kliem li jsebbaħ. Fih bosta strateġiji, fosthom għandna l-proċess tal-kitba fejn inti waqt li qed tkun qed tikteb trid tiftakar li trid għandek tippjana x-xogħol tiegħek. Allura t-tfal qegħdin jirreferu għall-mod kif għandhom jippjanaw. U hemmhekk inħarsu lejn il-mistoqsijiet bħal meta, fejn, kif, xiex u għaliex. U mbagħad għandna wkoll il-parti tas-sensi. Is-sensi, meta nirreferu għalihom, hemmhekk it-tfal ikunu jistgħu jżidu daqsxejn iktar dettall fil-kitba tagħhom. U mbagħad jiktbu l-ewwel abbozz, jiġifieri jiktbu kif insejħulha bl-Ingliż l-ewwel draft. Wara dan, hekk kif ikunu kitbu s-sentenzi tagħhom, jistgħu wkoll jirrevedu l-kitba tagħhom, dejjem jew jerġgħu jħarsu lejn il-mistoqsijiet. li huma qegħdin f'dan il-fuljett allura qed jgħinuhom biex jiftakru. Kif ukoll imbagħad għandek terġa' tista' tuża s-sensi. Jistgħu wkoll iżidu xi aġġettivi jew xi affarijiet oħrajn. Wara dan għandna l-parti tal-editjar fejn huma qegħdin jirranġaw il-xogħol tagħhom, il-kitba tagħhom skont il-grammatika, l-ortografija u l-punteġġatura. U fl-aħħar u mhux l-inqas imbagħad insibu l-parti tal-pubblikazzjoni fejn inti tkun qed tippubblika l-kitba tiegħek mhux biss meta tkun qed tistampa, imma anki tkun qed taqra lil persuna oħra li tkun qiegħda ħdejk. Allura jekk inti dak li inti ktibt ma tkunx qed iżżommu għalik innifsek, imma tkun qed taqsam il-kitba tiegħek.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,